afehyia pa, afe nkɔ, na mmɛto yɛ wɔ afe papa so. Mekyiakyia obi biara, na Twere Nyankopɔn a ɔhyira obi ntumi nnome no, saa Nyame no ɔnhyira obi biara. Me din de Difoɔ Mantey, na wɔn a wɔakɔ sukuu ɛne wɔn a wɔnkɔ sukuu nyinaa ɛfrɛ no difoɔ mante sɛ wopɛ wo mpɛ wo asukuufoɔ no deɛ wɔn ka no prɔfɛt ba yɛ bibi man mu ha deɛ yɛka no difoɔ mante ɔdinimfoɔ baako pɛ nyame nhyira wo deɛ ɛdi kan mede nkyia kɛseɛ Ɛbɛma me papa Prophet Stephen Yaw Osei, ɔwɔ Italy. Afei nso, mede nkyea kɛseɛ bɛma me maame Agnes Yaa Ahemfie. Baabiara a wɔ biara mama Nyame nhyira wo. Na Nyame ntrɛ wo ahye. Na mekyeakyea me spiritual fathers nyinaa a atwa wiase afanan nyinaa ahyia especially Pastor Gloria Dennis Young Love a ɔwɔ US. Nyame nhyira wo. Afe 2021 adiifoɔ bebree aka nsɛm na mahu wei na mate wei na mayɛ sei. Ei Ghana adifoɔ yoo on the fifth on the thirteen September ɛna the financial door of ewiase ɛklosieɛ anaa yɛde bi ma mu yɛbɛka sɛ ɛmu tooeɛ. Ɛyɛ sikasɛm, ewiase nyinaa sikasɛm ɛkɔsi on thirteen September twenty twenty ɛna ɔmo to yɛ. Ɔno no yɛ baako. Twenty twenty one a yɛwɔ mu yi ɛdeɛn na ɛda yɛn anim a ɛba? The month of January is a month of fame and favour.

Mɛnsoma obi sɛ ɔnkɔtɔ aduane mmrɛ wo. Mɛnsoma obi sɛ ɔnnoa aduane mma wo. Mɛnsoma obi sɛ ɔnsa nsuo na nom. Mɛnsoma obi sɛ ɔnkɔ baabi a like wo bedroom sɛ ɔnkɔyɛ adeɛ bi wɔ hɔ abere korɔ a wonni hɔ. Ɔbɛku wo because demons no a yɛ release wɔn a adwuma a wɔba abɛdi no no, ɔno na ɛyɛ true. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa, dɔktani biara a ɔhwɛ wo no, hwɛ no yie a ɔbɔ wo paneɛ hwɛ no yie. Dɔktani a ɔbɔ wo paneɛ hwɛ no yie. Dɔktani a ɔma wo aduro sɛ nom hwɛ no yie. Deɛ ɛtɔ so nnan, dɔktɛfoɔ no mempɛ sɛ mɛkyerɛkyerɛ mu bebree but mese hwɛ no yie. Dɔkta no sɛ wonnye no nni papa a, twa no bɔ. na afei fa w'ani kyerɛ abibiduro because more of health service nnuro no a wɔde bɛba abɔnten this year no, ɛbɛ ɛha nnipa, ɛbɛha nnipa ɛna ɛbɛsɛe nnipa, ɛna ɛbɛkum nnipa. Afei nnipa bebree nso bɛyɛ dɛn? ɛbɛ poison nipa. Ɛbɛnam nipa binom so ama poison adɔɔso. So woate deɛ meka no ase? Nti ɛka me nko a, na woahwɛ w'adidie mu yie. Ɛɛn, hwɛ w'adidie mu yie. Hwɛ w'adidie mu yie. Na afei. Bɔ mmɔden ara nso na hwɛ w'ayɔnkofa mu yie. Deɛ ɛtɔ so bio, mfa w'ani nto obi biara so twenty twenty one so sɛ obi bɛboa wo na ɔbɛdi wo hwammɔ, ɛmfa, ɛmfa. Twenty twenty one, awareguo bebree nni hɔ. Enti mɛnka sɛ diyifoɔ mmante aka sɛ awareguo bebree ni hɔ nti no wommu wo kunu anaa wommu wo yere asɛdeɛ ɛwɔ sɛ woyɛ no wonyɛ. Ɛwotwa sɛ woyɛ ne nyinaa na mmom ka hunu sɛ sɛ yɛate sɛ awale wei agu yɛate sɛ sei ayɛ yɛte sɛ sei asi saa awaleguo ne saa nneɛma nneɛma no afe 2021 wei no ɛnnɔɔso bebree. Ɛna awareɛ bebree nso a nipa bɛ ware bebree twenty twenty one ɛnsi saa bebree saa afei deɛ ɛtɔ so biom mɛmma yɛ friends sɛn onuama a woyɛ no mɛmka sɛ twenty twenty one no ɛyɛ the number that is a number of God ana the number from God nti no saa number wei no ɛbɛma wo nature development. ɛnsi gye sɛ wotu ho anamɔ from the month January ɛde kɔ ansa na biribi a ɔpɛ sɛ wotumi yɛ no watumi ayɛ ɛna deɛ ɛtɔ so biom 2021 wei no akwanya a nipa de bɛtu kwan no ɛbɛyɛ kumaa bi ɛbɛyɛ kumaa bi ɛna Bɔ mmɔden ara na hunu sɛ deɛ ɛyɛ kɛseɛ pa ara a ɛyɛ hu pa ara wɔ mu ne sɛ, berɛ a metee na mehui sɛ saa adeɛ yi rebɛkɔ so no, me yam hyee me. Hwɛ wo ho yie wɔ atorɔ nkyerɛkyerɛ ho. Atorɔ teachings, bad teachings, false teachings, ɛnna deɛ wotie. ɛkɔ w'asom from evangelist foɔ no hɔ no nsɛm a ɛbɛkɔ rounds wɔn bɛkeka no hwɛ wo ho yie ɛwɔ ho mɛmma obi n decide mma wo tu anamɔn saa the month of fame yi a ɛyɛ month of January yi a yɛwɔ mu yi 2021 yi yɛde fasting ɛne prayers ɛna efeesi month no Na atade a ɛyɛ saa tumi no a yɛayi no afe 2021 no, 2021 wei a yɛwɔ mu no, tumi no okyiri ne n'akyiwadeɛ na ɔmpɛ sɛ ɔde n'ani bɛhu ɛne ne atare a ɛhyɛ mi kala yi. Wobisa tailorfoɔ wɔbɛka kyerɛ sɛ yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no sɛ seal. anaa Abibiman mu anaa yɛn Asante mu a yɛfrɛ no fisubirie. Ɛyɛ totorotoro bi saa. The month of January, yɛwɔ baabi a wobɛprɛsi wo mirror wɔ wo dan mu, na sɛ saa tumi no bɔ wura wo dan mu a, n'ani bɔ so a, anaa yɛwɔ baabi a wobɛreplesi wo mirror, na sɛ tumi no ani bɔ ɛ ɛ ɛ so a, n'ani bɔ mirror no so a, wapɛ baabi ayɛ dɛn? afa. Afei, nka wo nsɛm mfa nkyerɛ nipa 2021 wei, na nea ɔbɛka w'asɛm akyerɛ no no, ɔbɛsɔre atia wo, na ɔbɛko atia wo, na wakum, na wayi wo afiri hɔ. Afei, hwɛ w'ano kasa yie, ɛfiri sɛ ahonhom a yɛayi wɔn a wɔkɔ rounds no, wɔn ho yɛ den. Wɔn ani nso yɛ den. Afe wei, yɛmfa mpaeɛ mfeesi twenty twenty one. Yɛde directions. But the month of January no, yɛde mpaeɛ ne fastings na ɛyɛ den efeesi month of January. Wo communion wine, mfa ndi agorɔ. Ɛmfa wo Komunyon wine nni agorɔ. Komunyon wine, ɛnyɛ ateneneefoɔ na ɛdi, mmom abɔneɛfoɔ na ɛdi Komunyon wine. Judas Iskariot, na ɔyɛ bayifoɔ, nso ɔdii Komunyon wine. Matthew, ɔdi Komunyon wine. Zacchaeus di Komunyon wine. Nso na wɔn nyinaa, Peter, ɔdi communion wine, na wɔn nyinaa nso yɛ abɔneɛfoɔ. Wodi a ɛbɛma wo adwensakyera. Mma obi nnaadaa wo sɛ communion wine wotwe mpena a ɔnni ho kwan sɛ wobɛdi. Di, na adwene a ɛda wo tirim a wode twe mpena no ɛbɛma wo adwensakyera na woanya adwene foforɔ na ɔde aware ɔbaa korɔ no, na watu ho anammɔn, na wabɛdane wo yere, na wo ho ate wɔ Awurade anim. Communion wine, ɛnyɛ ateneneefoɔ na ɛdi, ɛyɛ abɔnefoɔ na ɛdi. Nti yɛn a yɛyɛ abɔnefoɔ no, yɛn na communion wine yɛ yɛn dea. Nti communion wine, ɛnyɛ yɛfrɛ no sɛ abɔneɛfoɔ dea, ɛnyɛ yɛfrɛ no sɛ ɛɛ ateneneefoɔ dea.

kyerɛwsɛm no, ɛnyɛ wo nko ara na yɛatwerɛ de ama. Wo nso kɔ mu na hwehwɛ mu. Prophecies no ne revelations no na asɛ agorɔ agorɔ na mede to dwa no o. Ɛna afe 2021, ɛyɛ give and take. Ɛyɛ give and take. Na topic anaa kasa a ɛda 2021 no so no,

If you lose your target, you miss it. Deɛ san tɔ so bio, mɛnka sɛ wobɛtena hɔ saa kɔnyɔn saa kɛkɛ na bayifoɔ akum na wobɛkɔ hell. Wogyina hɔ na sɛbi kwasea bi de nkosua bɔ wo dua kum a wobɛkɔ hell. Mɛnka sɛ wonim ho hwee na wobɛkɔ hell. 2021 Nnipa a Nyame bɛto wɔn ne nsa afrɛ wɔn yɛ kumaa bi. Bɔnsam ku wo a, wobɛkɔ hell. Kyerɛ sɛ, Nyame de ho nimdeɛ de ama wo. Twenty twenty one, sɛ wopɛ yafunu a wo ba a, twe bɛn obi a onim n'akwan. Twe bɛn obi a onim n'akwan na onim nhyehyɛe pa a ɛda hɔ. de ma Nyame mma na ɔnlidi wo na wo atumi fa wo ho na fa wo ba wɔ asomdwoeɛ mu. Afe 2021, awareɛ nnɔɔso saa. Akwanya nnɔɔso. Afe 2021, ɛnyɛ ahogoro so. Ɛyɛ give and take. but ɛyɛ the year of manifestation so obi bɛka sɛ diifoɔ mante na ɛbɛyɛ dɛ na ma manifeste it's up to you to make a step 2021 ɛyɛ afe a ɛyɛ anibere because demons no atale a ɛhyɛ wɔn ana atale a ɛhyɛ wɔn leader no ɛne ne saa atale wei ɛte sɛ fisibuiɛ. tailor fo wɔn bɛka kyerɛ wɔn sɛ wɔn line atare wɔn taa de fam ɛto ɛyɛ totorotoro bi saa ɔno ne n'akyiwadeɛ nti obi ebisa sɛ na odiifoɔ yɛbɛyɛ dɛ na yɛ yusu ɔno gye sɛ ɔfrɛ me na ma kyerɛ wo n'akwan. na makyerɛ wo anammɔn a wubetu. Mese mɛmma obi ntɔ aduane mma wo. Hwɛ wo nsa nom mu yie, hwɛ w'adidie mu yie, na food poison bɛdɔɔso. Dɔktani nso a wokɔ ne nkyɛn na ɔkɔyɛ wo test ne wo ɔbobɔ wo paneɛ no, hwɛ wo ho yie, na ɔbɛkum wo because wɔabobɔ awura saa nkurɔfoɔ no. Demons no abobɔ awura wɔn dada. Afei, hwɛ w'ano kasa yie. wontumi nka biribi mfa ho tra ara sɛ kɛkɛ because twenty twenty one ɛyɛ give and take ɛna ɛyɛ the year of manifestation so everything that is ruling on this earth ana ɛɛ ɛɛ ɛɛ ɛkɔba ɛbɛ make sure sɛ ɔbɛ manifest ɔno nso bɛ manifest nti sɛ wogya wo ho na sɛ bɔnsam kum wo a, wobɛkɔ bɔnsam gya mu. Mɛngyaa wo ho ma bayifo nku wo ate. Mɛngyaa wo ho ma ahokyerɛ nku wo ate. Sufrɛ Awurade, pɛ n'akwan. Yɛdeɛ, tete wɔ bi ka, tete wɔ bi kyerɛ. Tete no, yɛn nananom, wɔn feesi deɛ efeesi, but wɔn tumi di nkunim. Me deɛ ɛkaa me nko a, Anka fa nokorɛ di w'anim kan, fa tenenee bɔ wo bra, ntan obi, mma w'ani mbre obi, bɔ mmɔden ara na hu w'akwan, mfa wo werɛ nhyɛ onipa biara mu. Wo kunu anaa ɔyere a wo ne no te, fa wo ho adwene ɛnnɛ na fa wo werɛ hyɛ Nyankoropɔn nko ara mu. Nya gyidie anamon, fa ɔdɔ. na fa anidasoɔ fa nante. Onipa biara a ɔwɔ asase so no, you have a purpose on this earth for you to manifest. And the year of our Lord 2021 is telling you, say, you are the manifestation of the Lord. So you need to manifest. So ansa na biribi bɛfifi afi fam aba no, strike ɛne asase no strike Ansa na apue afi mu aba. Enti sɛ wopɛ deɛ a, bɔ mmɔden ara na manifest wo ho because the year 2021 is the year of manifestation. The year 2021 is the year of manifestation. Manifest. Have plans. Bɔ mmɔden atu anammɔn pa. Ɛma w'ani mmere obi. So aba pa? Yere wo ho yɛ adwuma. Yere wo ho bɔ mpaeɛ. Fa w'ani to Awurade so na akadeɛ no a ɛtwa sɛ wode face the year 2021 no, ma no nyɛ adwuma. Use the protocols to put them on work. Protocols no, apply them. Abibiman mu a biribiara atwa yɛn ho ahyia. Ɛno nti na mempɛ sɛ mɛyɛ video wei wɔ borɔfo kasa bia because Nyame yii me de baa abibiman mu sɛ mɛboa abibifoɔ. Aborɔfo no deɛ, wɔn deɛ wɔn part wɔ hɔ a wɔn nso wɔplay. Wɔade develop dada. but Africa akɔmhyɛfoɔ ne saa adiyifoɔ wɔn nenam hɔ ɛna wɔbɛwu na wɔbɛwu bɛ eti sɛ nyame ka sɛ obi bɛwu a ɔnfa conditions nto ho anaa ɔnfa conditions nto ho mehyɛ da paa last two years me de prophecy baeɛ mo di mu atɛm di mu atɛm di mu atɛm ɛbɛɛ mu wieɛ. a biribi aka akyire awie no, afei na wɔfrɛ me repɛ n'akwan. Nanso Nyame de yɛ twaeɛ de san bɛtwaa twenty twenty twenty twenty ɛyɛ asan wura twenty twenty one mu. Afe wei asɛm a me ne wo reka yi asɛ agorɔ asɛ anansesɛm woyɛ mistake agorɔ bɛdi wo. Tete obi ka tete obi kyerɛ. Yɛ a yɛyɛ adiyifoɔ no deɛ. Nim nneɛma akwan. Ɛnyɛ odiyifoɔ biara ne odiyifoɔ kɛkɛ o. Odiyifoɔ ne deɛ ɔnim fam. Deɛ meka akyerɛ wo yi, wopɛ a tie, wopɛ a ntie. Me me diyifoɔ Mante, ɛnyɛ m'asɛm. Wokɔtena hɔ na obi poison wo na wowu a, wobɛkɔ hell. Wokɔtena hɔ na obi kum wo a, wobɛkɔ hell. Me. Memfa ho sɛ twen ɛɛ thirtieth, thirty first or night deɛ amanfoɔ kekakekaeɛ no sɛ me deɛ me ne wɔn bɔɔ abira sɛ ɛyɛ ade baako. Ɔbrɛkuo ne kra nko ɛna aboa baako no nso no yɛfrɛ no sɛn? Sɛ adankuo o, sɛ dɛndɛn o, ɔno nso ne kra nko ne ne hyerɛberɛ nko. Deɛ mate a abɔfoɔ a me ne wɔn yɛ adwuma wɔaka akyerɛ me na meka akyerɛ wo no, mebɔɔ kɔkɔ. Sɛ hwɛ wo ho so yie. Awaregu bebree ɛmma this year. Nkɔtan obi. Fa obuo ne nimdeɛ ɛne nyansa fa nante twenty twenty one yi mu. Na ɔno mu ɛne ahwɛyie. na ɛbɛma wo woatumi atena asase wei so. Wobɛdi yie, wobɛware, wobɛyɛ ne nyinaa awie no, ne nyinaa yɛ nkwa na ɛhia. Wowɔ nkwa a, wowɔ ade. Ɔdefoɔ ne hwan? Ɔdefoɔ ne deɛ ɔte ase. Nti na yɛse ɔhene ba ne deɛ ne papa ayɛ dɛn? Ɛte ase. Nti me deɛ meka akyerɛ wo. Baabi a yɛaduru yi, 2021 nyɛ afe a ɛyɛ ahodoɔ. 2021, ɛyɛ kuro na ɛwɔ Kumasi abɔnten so a nka mɛka akyerɛ wo sɛ yɛte Amɛkom, yɛnte Ahodwo. Amɛkom na yɛte 2021. Afei nso, ka hunu sɛ biribi a woyɛ biara no, wobebu ho atɛn. Sɛ ɛyɛ bɔne, sɛ ɛyɛ papa, wobebu ho atɛn. Ɔbaa warefoɔ, fa buo ne nimdeɛ ma wo kunu, wate? Adwuma no a woyɛ no, obi na afa w'adwuma. San sɛ ɔpɛ wo papa. ne ɔdɔ nti, ne gyidie nti na ɔde adwuma bi maa wo na ɔde hyɛɛ wo nsa. Yɛ no yie, woate? De nokorɛ ma Nyame, woate? Ma nnipa nka deɛ wɔbɛtumi aka biara, Nyame wɔ w'afa. Ɛnne tam biara meka asɛm sɛ, obi a ɔde ne ho to nnipa bi so, nnipa ani so, nnipa so biara no, ɔbɛdane ɔkwasea. Because wode wo ho to nnipa so a, nnipa bɛdi wo hwammɔ. But ɛkaa me nko ara a, Fa wo ho adwene. Ma adwene no nyɛ adwuma na body no nrelaase. To wo bo ase. Sua Nyame akwan, na n'akwan no de wo bɛfa kwan tenenee so, na ɔde wo bɛtwa nsuo biara a ɛda w'anim. Ɛmma wo ho kwan ma abayifoɔ nku, ɛmma wo ho kwan ma agbadwodwo nku, ɛmma wo ho kwan ma antoa nku, ɛmma wo ho kwan ma akonoode nku, Ɛmma ho kwan ma Kofi Dade nko, ɛmma ho kwan ma Ayanta Fre nko, ɛmma ho kwan ma Kwaku Firi nko, ɛmma ho kwan ma Dinsini nko, ɛmma ho kwan ma sɔfo bi ndeli ntia wo, ɛmma ho kwan ma Dinsini bi nsɔle ntia w'akwan, ɛmma ho kwan ma atoro adiifoɔ ndaadaa wo, ɛmma ho kwan ma pasta bi ndaadaa wo, ɛmma ho kwan ma tikya bi mma ɔnkyerɛkyerɛ biara mfiri Nyame. Fa Nyame ne Sunsum nante. Wiase, me nana ka kyerɛɛ me sɛ wontumi mfa anikan nyɛ dɛn mfa mmɔ bra. Prepare sunsum, sunsum pa a ɛbɛboa wo, sunsum a ɛyɛ papa a ɛbɛboa wo, a ɛbɛma woatu mpɔn, ɛbɛma woadi yie, ɛbɛma w'ani, ɛbɛma onyin kyerɛ wɔ asase wei so. 2021, wei yɛ part one. Mese, hwɛ w'adidie mu yie. food poison bɛba across the globe. Afei, bɔ mmɔden ara wo dɔktani a wokɔ no hɔ, hwɛ no yie. Baabi a ɔgye wo aduro fa, ɛkame nko a anka yɛaduro nyinaa nyɛ yɛn ankasa yɛtete. Nnuro, nnubena ne nhahan, aduane a wodi yɛ nnubena. Ɛnti na yɛfrɛ no nnuanennuro. Buroni bɛka akyerɛ wo sɛ. ɛɛ what do you call it ɛɛɛɛɛ herbal food nnuanennuro herbal food your food is your herbal bɔ mmɔden ara na hwɛ saa nneɛma no yie hwɛ w'akwan yie wate part one nie part two no mede bɛba part two no deɛ emu bɛyɛ hye na directions bɛ pie wɔ mu. wɔn a wɔbɛtie no aso pa mu no, ɛbɛboa wɔn. Nneɛma bebree bɛba. Twenty twenty one, ɛnyɛ ahodoɔ. Aniberɛ, ɛyɛ give and take in collaboration with the spirit of manifestation, the year of manifestation. If you don't apply force, you will lose it. And if you lose it, you face judgment. So, asafo ameda ano

Nyam nananom de nnubona ne nnuhuahan de agya yɛn. Sɛ spirit bi reha wo a, ebia na ɛnyɛ mpaebɔ, ebia na ɛnyɛ fasting. N'akwan wɔ hɔ a ɛne n'akadeɛ wɔ hɔ a yɛde bɛka no. I know the demons and they know me. Obi a ne spiritual background yɛ high bia no, bɔ me din kyerɛ no sɛ diifoɔ mante fa me picture kyerɛ no, fa me video kyerɛ no na ɔnhwɛ ɔmprojɛte wɔ the astral realm na ɔnhwɛ baabi a Nyame apushi me akodu. Bohu sɛ deɛ meka yi no, menni car, menni bicycle, but nwosra ɛnte borɔfo mu, nwosra ɛnte fante mu, nwosra ɛnte Asante kasa mu, but nwosra ɛne deɛ wabrɛ na watu ho anammɔn na ɔsoro boafoɔ de adom wo. Nyame nhyira wo na Nyame nka ho na Nyame nyɛ wo kɛseɛ bye bye.